my people na do na do na we don dey come my channel before welcome back if today na the first time wey you dey reach my channel say na today be the first time wey you dey take your two kurukuru eye see me na i be this welcome to my channel my name na soma before i continue today video make i remind una you see that red button there wey dey write subscribe click am make you subscribe after that make you click the bell sign so that anytime I upload new video you go hear the kpaa notification say i don't upload new video aha na so I do well so for today's video i want to talk about this particular thing where people don't ask me some are teach us how to start gardening teach us how to start to the plant flower teach us every they get this comment all the time say today make i can't do video make i teach you now we won't start how now go fit start to start with I no fit lie, I dey happy say many people don dey show interest for gardening. The thing dey make my belle sweet. I dey happy say I don dey, I, me be reason because people dey watch my video to garden don come dey hungry them. Many people don dey write me email, dey write me message say, ah, Summer, as you dey do this your gardening, you come dey make gardening hungry me. Even some of my friends wey go come visit my house, they go say, ah, oh i bin no like to garden o you come dey make gardening dey hungry us so the thing dey sweet my belle e dey sweet my belle e dey sweet my belle ah well well now i dey talk i dey talk am many times say internet na good thing we fit take internet take dey teach each other take dey rub body dey you know transfer idea or you know we fit use internet you know say some jaga jaga things dey happen for internet the same time we fit use internet take change this world we fit use internet take influence people we fit dey use internet dey teach each other things you understand so i no go lie una belle sweet me ah the thing dey sweet my belly i no fit lie una as una know say many people dey show interest eh, eh. so i go try make this video no too long so somebody ask me question they come tell me say wetin he need to take start so na that one i go try to talk for this video i really hope say i go fit talk all the things wey i wan talk inside this one video i no wan make the video too long but i wan make it contain all the important information wey una need uh-huh. so to start to start garden eh, my biggest advice wey i go give una no just go shop go buy everything wey dey sell for shop say because you wan start gardening no buy the important things wey be say dem koko say you really need them for gardening and the thing again i say as time dey go you go dey you go come dey realize wetin you really like to use and wetin you no go use i fit dey use one particular tool but you now go come be say you no go need am depend on the kind plant wey you dey like to plant or the kind of style of gardening wey you dey do you know say if some people dey do wetin dem dey call container gardening that one na say dem dey put plant everything inside container meanwhile go go buy shovel wey i dey take dig ground that one no go concern them because they no get they, they no dey dig big hole you no need to dig big hole for container shey you understand eh so another one say i say with time you go dey know wetin you need or wetin you no need eh so you go decide what you want to whether you want plant all your things for inside container abi you want plant for inside ground uh -huh. sometimes if you just dey start you fit say container but why sometimes ordinary ground good na say ordinary ground no dey wait until you water am because when e dey inside ground when rain fall ground must wet you understand sometimes if you put for container e rain fall that container still fit no collect enough water because e let's say the container be like this rain fall everywhere e no reach there but the thing na say if you dig ordinary ground no matter wetin as rain fall under under ground water must touch your plant so you see the difference so make i start with the things where you go need now something to take dig your hole something to take dig hole You get this thing will be like i don't know what i fit call am for pidgin but na like small shovel that small shovel good for small small plants shey you understand so the things where i feel say every beginner must need now that small shovel that small shovel e good for small plants if you want plant small plant or you want plant something like um, seed

uh-huh, you go must need shovel because you need to dig well well sometimes too it depend the kind ground where you get if the ground where you get now say too much um, some kind ground you go need all this kind digging how i go take color now be like fuck but this one i say it fuck where they take dig ground uh-huh. it depends on the kind ground where you get so so you go decide whether now you go need big shovel you go need small shovel you go decide that now one another thing you go need you go need a uh, watering can you know the watering can or you go need a uh, watering hose i they use watering can i they use watering hose but if you no want spend too much money buy watering can and another thing i go advise you now sometimes if you start gardening for the first time no no do too big do small maybe for your backyard just take one small corner just take that small small as you they see say you don't improve you don't sabi what you they do you feel they do more join am no do big project wey be say you go come tire you say ah i don tire start small small so that as you dey learn am as you don dey improve you go come dey increase Ehem. another thing wey you go need na e depends o because if you dey dig ordinary ground you dey plant for ordinary ground you don already get the uh, ground wey you wan put am but if to say you wan put for container you go go buy i no know whether they dey sell am for nigeria or those wey dey watch me for nigeria they dey sell they go oyibo go call am compost na basically sand but no be sand you know no be that kind sand but like i want to talk am soil uh-huh, soil na no soil na soil you go go buy soil uh-huh. for many uh, abroad o many part of abroad you must go buy soil no be say you go just go one person no be say you just go for street just go dig ground you know you must go buy am because you no go see where you go just find am just like that uh-huh. but the thing na say if you wan if you wan plant inside your own ground you no go need uh, soil or else the soil wey dey your house no good maybe so uh, so it depends if the soil where you get for your own ground you already do okay and inside ground you want to do your gardening you don't want to for inside container that one not be problem the soil do okay but maybe this if you soil where you get no do okay say maybe it would be too much clay some plants no they like her some plants they like her uh -huh. so or too much rock if you say you know they good for your kidney if you buy the compost wey be soil you dig am you dig the one wey no good comot you go put some of the good one i don do like i don do video i show that kind thing before me now i get some of my plants wey no like the kind soil wey i get for ground some like am the ones wey no like am i dig the ground come out i come put uh, uh, compost wey i buy put there sometimes say some plant you no go know na after you don plant am you go see say be like say this plant no dey happy at all as e be you come realize say okay maybe na the soil no good you understand you go change am so how many things i don list now i no even dey do the list i should have dey write the list so i don talk about the thing wey you go take dig i don talk about the ground the kind whether you wan plant for ordinary ground or you wan plant for container i don talk about compost you must buy compost you go buy compost if na container if na ordinary ground you fit no need compost so e depend on the kind type wey you wan do another thing wey you go need na the flower wey you wan plant na you fit plant for you fit plant you fit plant um, seed or you fit plant baby uh, wetin dey call am baby plant if you know wetin i mean small small plant plant wey dey don already grow small before so baby plant wey be say some of my plant now na baby plant when i plant them but now they don big for example i go show una see this one you see as e small when i newly buy am wey i put am for ground make you see as e big now shey you dey see i go show una this ones you see as this place be before you see as they don be now you dey see so sometimes you go buy baby plant wey don already grow sometimes if you dey start to garden for the first time e dey good to buy the baby one wey be say you don use your eye dey see colour like me i dey like colour it depends on the kind thing wey you like eh you i dey like colour as i don already dey see am e dey sweet belle than when you plant seed come dey wait to make e come out you know that kind thing especially for person wey dey newly start e good to put sometimes something something wey go dey make am dey sweet your belle you fit just buy the one wey say e don already come out small make your wey your eye dey see eh you fit buy some of that one or buy some seed or you go say bulbs and um, you know different different type one plant wey good for person wey dey start for the first time na tomato hey tomato dey sweet belle before sometimes you fit buy tomato wey already you fit buy tomato wey don already dey grow

I plant tomato, I plant uh, pepper. See, na seed I plant so. So put compost, plant seed. So when them big reach, make they just big small now. I go come put them for where the permanent place where I want plant them. I go plant some for ordinary ground. I go plant some for container. Some other ones, see some other ones where I just plant. Now just old container where I get for house. old container just plant the land you no need to even buy container if you wan buy if you no wan buy if you just use any container wey you get for house

the plant go die so make sure you put hole if you get your own container or wetin dey go on i go need gloves you go need gloves because why me i say make person i dey like to use gloves because i no dey like make my nails too dirty you know but at the same time with my nursing job na i no fit dey go work with nails wey dirty from gardening so i dey wear another thing again na to keep your hand just to protect your hand you know sometimes you fit dey use wetin dey dey call am just to protect your hand because sometimes you fit go mistakenly put your hand for sharp place or something wey dey sharp sharp dey inside ground but because you wear glove e go protect you sometimes i dey always dey like to use a disposable glove plastic just so that e go protect my hand wait make i show una different different gloves see it depends on the country where you dey we get wetin dem dey call uh, deals pound shop deals pound shop in things no dey cost for there be like say na there i buy this one two for one euro fifty cents you see say this one i don't use am i never use am i still get spare one i never i never use am because i never need to use am so i still keep this one you see this one say this one don't really see this one don't already work tire you see am this one you know go i don't wash am oh. i i wash am e still be like this You know, if you clean am na permanent stain so i dey use this one well well another type where i get i still get two of this one too because not two this one are like a plastic you see am

scratch ground how e be for eye find glove glove dey important especially e dey sometimes you know i no go lie you gardening dey make person hand uh, uh, tough small my hand tough oh you know my hand tough and with my nursing job too na we dey use chemical take wash and e depend on the kind patient wey you dey look after if na patient wey get infection even if you wear glove we get some kind harsh harsh chemical wey dey kill bacteria wey we dey take wash am sometimes e dey make my hand peel e dey really affect the skin but my hand tough person wey dey garden well well must get tough hand forget say e look soft for your eye but my hands e tough well well but nothing dey there so you need glove another thing wey you need na shoes e depend sha because if na container you dey do if you no need am but if you dey do am for ordinary kini you know i never even talk of if person wan grass if person wan plant grass o because if you if you wan person want grass or person wan grass you know say grass na another story altogether but the thing na say if you want to dey cut grass you must wear gardening shoes because if you wear your normal shoe when you dey cut grass when you finish you go see say the your shoe don dey green your shoe don dey green and uh, what do they call am all the cutting from the clippings they call am clippings as you dey cut the grass some of them dey fly you go don full all over your shoes eh me i no dey like when i finish gardening I come enter house, I come carry the same shoe enter house. You go just as you enter house, you go see your footprint go there everywhere. If na gardening, it depends on the type what you do. potopoto fit follow you for your shoes so that make it e good maybe say you get what you call gardening shoes and the thing again about gardening shoes now say it e go protect your they protect you too sometimes you know be say my gardener get anything but let's say sometimes you step on top of rock or something wey still no too good something wey sharp or anything like that e go protect your feet say you no go get injury na e take good so you fit buy the one wey be say na boot or you fit buy the one wey be say na just like shoe so anyone wey you want you go buy you fit no need am o because if na ordinary container you dey use you no go need am see my gardening shoes you see am na my gardening shoes be this see wetin i dey talk you see as e be this one now i don still stay outside you see as e be so imagine say i take this one enter house you understand so any ad you try to get your gardening shoes depending on if you go need am uh -huh. so like i talk now with time you go to know wetin ah i really like i really need this thing oh. and because i need these things you know me say you go need that. you feel like hmm na so so and so thing i prefer me i go say me i go say na so so and so thing i prefer so you go decide which you like you understand with time but you know so another thing again what you go need na feed when i say feed fertilizer manure now if na tomato and all those kind thing you want to dey plant you know wetin you go chop no be every fertilizer dey dey put for them o e get some kind fertilizer wey you no fit put for something wey you go chop e fit get different different fertilizer for different things i tell you for example you see this one this one na to feed my grass you see this one I no go ever put am for any other thing na to feed my grass so that my grass go still stay fresh and green. This one na for my grass. See another one too. And this one too. You see this one too? Na for grass too. You see am? This one na for grass too. Hmm? You see am? Yeah, because if na if you get grass. But see this one. See this one. See this one? This one na tomato feed. Why if you dey start for the first time, eh? I get another kind feed. I show you now. See this container. This container where I take plant tomato so. na still plant feed i take am buy before you see am plant feed na i be dey there before you see that one uh-huh. you see some plant feed i get another one because i nearly buy apple tree that apple tree now i get separate feed for that apple tree you understand uh-huh. so this one now good for why if you dey start for the first time and you no wan buy a separate separate thing for separate separate um, separate separate thing for different different plants buy tomato feed tomato feed dey work for all of them i no know for grass so i never try am for grass but like other plants and everything tomato feed na the one wey be say e good for all of them because tomato feed good for something wey be say you wan chop but e get some other feed wey dey go tell you say no ever use am for wetin you wan chop shey you understand because of the kind chemical wey dem put inside shey you understand so if you just dey start and you no want to buy different different one for different different buy tomato feed e dey work for everything like this one now wey you dey look so na tomato feed i give am all this uh, my hanging basket eh, tomato feed i give them uh -huh. so waiting again i want to. uh, another thing where i want tell you now say if you go especially for this abroad i don't know for nigeria you know say i don't want i don't know for nigeria but if you go garden shop even for nigeria they go get garden shop now where you they buy the plant eh people be saying that they really specialize ask them ask them they always get the best advice because for example now the gardening shop wey me i dey go for here now dem fit sabi the plant where they this country well well

you know that kind of thing but if you ask them like apple you ask them like all this kind of plant because they know this plant they sabi this plant always go to them because my video if you know explain everything what you need every even till today me i dey still go there ask them say my so and so plant no dey do well o oh, i no know what you think sometimes sef i go take picture for my phone i go go meet them say i ah, see wetin my plant dey do oh. i no know wetin i dey do wey be say e no correct abi you know they go tell you say ah that thing wey you dey see so for example if plant get spot you go which kind spot be this one you go meet them say see this plant o oh, see this spot they go fit tell you say ah maybe you no do this one ah try this uh, feed try this uh, thing you know e dey good to go ask all those kind of advice so uh, wetin again i wan talk another thing one i fit need na knee protector na something wey me i dey like to use it depends on the plan if i know say i go tey for one spot sometimes i go use am na just something to protect my knees as i kneel down for ground all these things if you if you go buy some shop fit dey sell am twenty dollars twenty euros another shop go dey sell am only three euros you understand find where e cheap pass you see all this my glove all this my glove i dey buy them for cheap shop i no dey wan spend too much money to buy like all this one i dey go like a pound shop na wetin abroad go know pound shop i dey try to buy them cheap even some of my plants i go just go when dem dey do sales i go buy sometimes i fit see a particular plant i go like am another time one of them na my plant na say you you know to remember say many of these plants you go ask yourself if you know say you don't want too much maintenance you go ask them say which plant will be say you know go they need me to the maintain and maintain you know some plants that once you just put them for ground they'll just look after themselves some plants be like that why some plants are like baby where you go they look after look after you go decide the type where you want and the kind plant where you want go garden ask them sometimes now you ask them if you want plant to be saying so flower flower for the whole summer ask them say i beg you which plant will, will flower for the whole summer for this country america canada um, um, london um, i mean uk ireland whichever whichever country you dey we say which plant dey flower more if na flower you dey like some people dey like just like bush of plants why some people dey like fl- me i like flower like colour colour everywhere na be my own you understand eh so na that one too you need to um, find out wetin again you go need for example me i show una this pack na pound shop i buy this one na only one euro fifty cent i dey sell am you see say e no cost you fit go another rich people shop now expensive shop they go dey sell am big big price this plant see as e fine na seed dem be na seed dem be for inside this one na my knee protector see am i go put am for ground take knee down na just soft cloth some of them na different different type dey na the same shop i buy am one euro fifty cent i no know whether i don talk everything wey una go need o i feel like say i don talk the main the main things so like i talk am any advice go to your local uh, gardening shop ask them all this kind of question you know another thing sometimes you go there ask them say which plant una wan una wan get rid of you understand wey dem no maybe dem don dey die small small you fit go plant them you fit dem fit go sell half price you know maybe dem don too tey dem fit sell some of them half price some of them sef dem fit don just wan you know they just wan get rid of them so e be like say i don really explain all the thing wey i need to explain for person wey just dey start like i talk start small small no just start big make e no come too much for your eye say ah this work too much or i no fit do am start small small you understand start small small na one small corner for your house you know start small small so that small small you go dey improve dey go dey improve dey go um na the the thing wey all the thing wey i explain for una na the beginning things wey you need to take start eh as you don start small small you go dey realize okay I need this one, oh, I don't need that one, oh, I need this one. You know that kind of thing. Small, small. I really hope so I mention all the things why I want mention for this video. I really hope so. Guys, any question would you get, anything like that, Google her. Just Google her, you go see answer. Anything, if I see new plant, I go Google her. Another thing I wanted to know, if you buy new, if you buy new plant where you never know how to look after that plant, that the label where they follow the plant come take picture i dey do am i dey take picture save inside my phone of the label if i want the instruction care instruction uh -huh, i go save am so that tomorrow when I need. Sometimes so once you know the name of the plant, maybe you never buy it before, you buy that plant for the first time. That name take picture so that you will save the name of that plant anytime when you need if you just google and say how to care for which plant now daisies how to care for lily how to care for nigeria hibiscus you know anything you could just at least make you remember the name of the plant you know sometimes if you buy new plant where you never know the name so save am so anytime when you know just search internet say how to care for so and so you go see am or sometimes follow the instruction where the people where really grow the plant where you buy am from